Hemmäňize salam. Biz bu gün Stambulyň, hatda dünýäde iň taryhy muzeýleriň biri bolan Arheologiçeskiý muzeýine geldik. Aman Hümmi bilen. Bu ýerde bir milliondan gowrak eserler bar. Bu muzeýiň döremegi on dokuzynjy asyryň ortalarynda Mehmet Paşa tarapyndan Döredilipdir. Bizem şumat geldik. Häzir gezeris, size-de görkezeris. Kä ýerlerinde size köp bilgiler, maglumatlar bereris. Köp ýerinde size maglumatlar bereris. Garaz, gyzykly bir gezelenç bolýar. Biz bilen galyň.
Istanbulda geziljek ýerler diýlende ilkinji orunda durjak ýerleriň biri durýar. Saňa bir heýkel görkezjek. Hä? Şu heýkeliň kellesi nirde? Men şum. Kellesini aýaly ýada dipdir, kellesini aýrypdyr soň çeýe. Kellesini iýipdir aýaly.

Ýani gyzykly zatlaryň biri näme üçin heýkelleriň ýary ýok? Ýa-da kellesi ýok? Ýa-da aşagy ýok, ýokarsy ýok. Şolar ýaly ýani ýarym-ýarym. Näme üçin? Näme meselem şu taýda bürgütde kellesi ýok. Heýkeli. Ýaňy Bägüliň hem aýdyşy ýaly, bir milliondan gowrak eseri öz içine alýan bu muzeý dünýä we Türkiýe tarapyndan uly ýere ýetir. Bular neme dälmi, mazarlyk dälmi? Göreliň.
Bizans imperatorlyk ailesi üýeleri Porfir Lahidere defn edil. Evet. Mazarlyk.
Mazarlyk.
Şuňa seret. Ýa, iki.
Imperatoryň maşgalalary, maşgalasyndaky adamlar şuň içinde goýulýan ekeni. Hemmesi? Hawa.
O gapdal açyk hany?
Howa alýarmyka?
Arasyna girip görýändirler-de, baham ýokmy?
Bu-da kölegämiz. Aýagymyz diýdi. Elimizde kamera bardy, kuk goýraýmasynlar birden nara. Aý belki içinde bolýan ne bolmagam mümkin, kim bilýär. Bägül näme seretýäň?
Suratkeşiň esbaplary ullanan Osman Hamdy beýiň. Galamjasy da.

Hem ressam hem arheolog.
Ne bärde özi.
Osman Hamdi bey gaty bilimli adam eken onda.
Kiçiligine de. Serediň kiçiliginem şeýle bir inçe iş. Bunu etmek üçin gaty uly sabyr gerek. Humatyk adamdan a sabry ýetmeýmese.
Indi bärde-de ýaňky ýaly kiçi-kiçi bazarlyklar bar. Story çek. Seret şu zatlary getirenlerine nädip düşürýän ekenler seret. Mermer bulaň hemmesi hakyky mermer.
Lan başlyk öýtýän bara bu durana.
Bu da Osman Hamdi beý bolup biler.
Seret bärde bolsa e, aşaga nälet ýerleşdirýänleri bar.

Seret atyň aşagynda ýatanlara seret. Görýäň? Allahym ýa bu ne?
Isgender lahdy diýer. Ýok o däl seret nemesiniň daşynda-da ýokarsynda seret meduzalar zat neme kellesi. Ol neme bar nemede bar dagy sabanjy ýeralty nemesi bar-da o taýda meduzalaryň nemesi. Amma bulaň kellesindäki seret afrikalylaň dakýanyna meňzeýär. Aşandaky goçmy näme moda seret. Seret kel goç ýaly ýüzi ýöne buldoga meňzeýär bu güjüňkä meňzeýär.
Seret bul at dä keýik muňa seret. Bunda yol var, atını ipti ona sara. Hani on kellesi Ondan yok. kellesi yok.
Aşağına da sırtlanlardır şular var ya sara. On kellesi nerede onsan? Yok ana kellesi. Acaba o zamanlar kellesiz adamlar ama var. Serhat, bana Serhat ayda detaya Serhat aşağıda. Ayağını sırtlanıptı. Eli paltaly, keýi kesjek bolup duranda. Gowja düşür.
Seredeýin.

Üsti taşla kapak, taş bilen kap. Tamam, daş bilen ýapylan. Daş bilen ýapylan mazar. Tamam.
Ýani onda lahit diýme mazar hmm, manysyny, daşly mazar diýip bileris. Bu da öne nira ýerleşdirýänleri mesela. Öne. Hmm. Bu heýkeliň hem ol fizi. Heýkeliň däl, şekil.

Bägül. Ha? Aç mı? Yok.
Men sungoda aç. Bay. Men şu zatlara aç. Men gel şu vada karnım aç sonra.

Daşam mermer-dä. Belki pikir edýändirler, daşyny mermerden etsek, hiç zat bolmaz diýip. Gyzlar otuz ýaşyňyza çenli durmuşa çykmasaňyz şuny öwrüläýeris. Özüme degişli. Antropoid. Antropoid.
Antropoid. Ikisem şu. Elleme diýýär. Pardon.
Saňa aýtdy elleme diýip. Duýdum. Biziň eramyzdan öň dört ýüz segsen we dört ýüz ellinji ýyllarda. Bärde ýazýar nämeleri. Kumaş parçasy, birinji. Be. Eee, matanyň bölegi. Mata. Şonun adymyka? Şol dem diýmek şol döwürde. Kafatasy. Isgender lahdy içinden diýýär. Huu, seret. Şu iki, ikinji bar-a. Hä, şoň içinden çykypdyr. Hä, içinden çykan neme. Ýa-da üçünji nämede küçük balta diýýär. Şu üçünji ýazylan. Bu paltany, paltany şu ýanyna äkiberdi.

Çiwiler. Ciwiler. Çiwiler. Näme etjekka? Kim bilýär? Bu haýwanlar köpek kafatasy, kafataslary. Ha, bak, ýaňky e, aglaýan zenanlar nemesi bar-da, şonuň içinden çykarylan. Görýäň? Hawa. Şolaryň zenanlaryň kelle çanagy bolup biler bular. Beh. Dişe seret, o diş diýmek.

Mumia öýdýänse kellesinde bir zada bar. Mumia bolup biler bana. Seret. Seret üstünde muňa seret ýazgylara. Şekiller zatlar bar üstünde.
Saçy da bar.

Aljakmy? Neme?
Gadyrly öýlenmek isleýän oglan maňa şu tak gelip alyp bilersiň.
Bak indi on sekiz müň ýere şu cagyş. Ýani alty ýüz dollar. Maňa maňa hiç gyzyl pyzyl gerekýa, birje şundan birini alyp ber bolýa. Arzan eken ha onda. Bolýa şu.
Ha, bersin magazin. Bu zatlar uje täze edilen zatlar, neinteresno. Anna, no.
Muň elindäki zat näme?
Zada meňzeýä. Ýolbarsmyka? Ýolbars ýöne kellesi ýok. Allahym bu ne?
Bujuc. Döwmaý.
Däwül.
Şu arheologiki muzeýi. Nirden aklyňa geldi meselem şu taýyny gezmek? Ha? Elbetde, Jelal Şengöriň kitabyny okadym. Şo taýda birnäçe muzeýler maslahat berýär. Başga ýurtlarda Italiýada, Fransiýada we Stambulda hökman gitmeli muzeýiňiz, arhiw. Arheologiýa muzeýi diýip maslahat berdi, şonuň üçinem ylgap geldim. Amanam aldym ýanyma. Jelal Şengöre gaty-gaty minnetdarlygymy bildirýän. Aslynda baram. Allah razy bolsun ondan.
Aslynda bu gün onuň bir kitap. nemesi bardy, çykyşy bardy. O taý gidip, ondan soňra bärik gelmekçidik. Onsy o kitap çykyşy, ýagny başga bir taryha geçdi we göni bärik gelmeli bolduk. Näme üçindigini bilemzok. Şolar ýaly bir ýagdaý boldy. Gynançakda. Öküziň heýkeli biziň eramyzdan öň altynjy Asyr. Biziň asyryň ortasynda Balat Aýdyz. Ýagny Türkiýede bir şäher şu taýda ýasalyp bäri getirilen eken. Kawuros. Başydy.
Nädip etdiler şu eserleri?
Sportsmen öýtýän bu dagy. Gorgo betimli friz. Eý, nädip etdiler kareý bu zatlary.
Mezar steli. O mezaryň başy bolýan bolaýmasa şular a.
Seret korona şobadam şoň ýaly kel korona. Haa.
Kellesine seret.
Meselem şo wagt ýani näçün korollaryn şo geýýän koronasy şolar ýaly akga. Ýani näme üçin? Gowy pikirlenmäne.
Adamlardan soramaly. Näme üçin koronalar şon ýaly uçur çuçur çort gidýä. Her kim pikirini aýtmaly. Ba Anadolu pire ine pers dönemi de Öý muňa hene şuň getirilen ilk imperatorlykdan birini kuran persler bu günki Iran şasy Başa Begay şo wagt atlaram başga wara sere Bizantian Ankra Mazaki Komono.
Kypros.
Diňe Ankra, birazjyk üýtgäp Ankara bolupdyr. Dogry da?
Hawa, Ankra. Efes, indi Efesos diýen.
Zenanyň kellesi.
Görýäňmi, täze edilen. Zadyň bildirýä göni men tanaýan. Menem arheolog boljakdym da. Aşa, şonuň üçin tanaýan diýen ol indi.
Arheolog. Walla seretmän diýdim. Seretmän bildim şuny. Materialyndan belli sebäbi. Ýoo.
A bak, seret. Ýulius Sezariň, hyýanat, Mehmet Taç. Altyndan ýasalan eken. Samsunda, çarşambada. O taý gidip gördüm. Samsuna. Biziň eramyzdan öň 4-nji, 3-nji asyrda edilen. A ýok. Ýöne bular köwüşlerine seret bar o wagtky.
Gök jölümi? Ýok, keşdeli seret. Keşdesi bar o köwüşleriň.

Aýaklaryna seret. Aýtma Sen el sagaşyma seret.
Men her barmagyna seret-de, meň barmagyma seret. Aýtma hana.
Muňa seret ýaram bar, goparylyp, soňurdan getirilenmi ýa şunda lukma zat barmy, olam ýary başga. Näme? Aýry ýaly. Eşitýäňmi? Asylan bolup bilermi? Eli ýok.
Bolup biler.
Büyük Iskender. Yani Ulu Iskender bolýan bizde. Iskender. Daýaw adam a ya. Hakykatda žurnal mı kare? Bolup biler. Ha? Bolup biler. Men şu taýda galgasym gelýär. Gowardym. Yo, o däl-de, şu taýyny bar ya, bir nämejigi bar. Isi tapawutly bolsa-da.
Hmm, diýmek. Bir de böyle saz bolsady. Naprimer, o zadyň Motsardyň sazy. Lakrimosa. Köň taryha sürüp gitýär.
Bular maňa göreşdikýär öýtýän, toýda ýalydyr. Ýok, o däl-le, o döwür bar-a. Neme zat, eşik magazynyň zady bolsa batardyň hem. Ejikgen oglar. Baha, baha dogýançylar. Iki, bir metr mata bilen neme geýinşip öýle.

Eee-ha, dur bir zat aýdaýyn-da. Ýaňky daşardaky kellesizleriň kellesi bärde bolmasyn-da. Ha?
Hakyky bolup biler.
Seret çünki ýaly, seret. Muňa seret, diňe kelle-ow bäri. Ýakyndan düzüşip görkezeýin.
Bu döwrüň çagalary ýaňaklaryny ýalyp garaý. Hä?
Hä. Sarymy bir syýaý. Ýo sarylyda çişik seret ýaňaklar galdy. Aýagyny aşan barha näme diýjek.
Imperator eken ýa bu. Indi şuňa näme kommentariýa berip biler teswir berip biler şu heýkele sen. Ha?
Gynanýan aşaka. Belki-de, hany, bu imperator öňki döwürlerde adamlar aýag, ýol, adamlardan ýol ýasandyrlar özlerine. Ýere basma, aýagym ýere degmesin diýip. Her zat bolup biler. Seredäýdä muň eşigine. Ýok, o däl-de.
Burnum ýok diýenok aýan, aşan adam alyp bar. Bu arada keýwansyna çaý getir diýip oturanyň ýaly. O, Nehir taňrysy diýýä. Derýaň taňrysy. Nehir taňrysy.
Şu. Bulam sazandamy? Hawa. Bägül seret, bular gaşany. Men sowradan düşjek şu topda.
Keselli ýene geldi surat keselli.
Ýaman owadan.
Geldi.
Aşaklar balyk sebi aşaklar balyk ýaly. Balykda ýylan näme?
Ýylan ýylan balygyň zadyna meňzeýär. Tipi rusalka diýdiklerimika. A ýylan.

Waww mamma mia diýara mamma mia.
Ha o haýsy multfilmde aýtýa ha nemede aýtýa. O mario kardeşlerinde mamma mia. Mamma mia. Çagajygyna da seret da. Elinde miweli. Men ýa bir surat görkezjekdim a. Ýanki bäbek nemesi barda. Ha? Ene. Maňa meňzeýän.
Ýok. Ýok, ýanki tomuş barda. Owa, şoňa meňzeýän. Bul meňzeýän ýok zaten. Ejeme de meňzeýän.
Aman, çok güzel ya.
Elinde miwe, goza, ýok. Pullar.
Nämeler bar eýeň elinde? Ýaňy miwelerim unulyp galdy-laý. Bu neme bolup bilermi? Ol bilýäňmi? Eee, öňki döwürlerde kislorod köp bolansoň atmosferada. Tabi, tabi. Bütin jandarlar zatlar ulydy. Hmm, bolup biler.
Gadymy heýkelleriň we täsin sungat eserleriniň, Sidon daşlarynyň ýanynda söýginiň, söweşiň we parahatçylygyň ilkinjilerini görüp bilýäris.

Hä, taňňy men onda ýok gördämi, onuň heýkeliniň ady bolmansoň. Hä. Şuny goýan Meniň adamym eşitýä.
Eşitýäňmi Aýgül? Hä.
Ýene-de näme bar? Seret, şu heýkellere dünsdirip gör. Hä. Burunlary ýok, gördämi? Hawa. Ol Müsürdäki. Ýatan, ýolbars ýaly ýatan bir zenanyň kellesi bar, onuňam burny ýok. Ona Astaliks Abaliks-da o gopardy zat geplemediler multfilmde.
Gopardylarmyka? Seret ýöne.
Muň dodagam ýok. Aý ýöne burun sebäbi çykyp durýar-a. Näçe asyrlar geçdi we belki-de o zady edi gopýandyr-da, oňa-muňa daşanlaryny edenlerini kim bilýär. Bilemok.

Bärde nirde bar? Şeý Aksaraýda bar ekän türkmen daktar. Sen barybir soň nime gitýäň däl? Bele bele çyra.
Ajykdyňmy? Ajykdym. Türkmen nahary ýesim. Şun ýaly taryhda gezdik hä. Näçe ýüz müň ýyl asyr aňryk gitdik. Birdenem türkmen nahar iýesim geldi. Nädip baglanyşdyrmaly bilemok.

Ýokarky gatyna çykyp barýar sende. Oý. Göreli bärde näme bar? Göreli. Ýok, meň gorkýan zadym näme? Bärde garagullar zatlar bar-da ony. Ýani kamera düşürmek gadagan zat diýmese boldylar. Şony diýseler problema da. Ýok.
Zada diýenok. Ýok hiç zat diýmediler geçdi göraç. Ha bäri birazjyk öýt. Täze tehnologiýalaryň garşylan bir bölek we neme. Köne döwrüň küýze, müýze şolar ýaly zergär işlerine gurallary zady bar. Şular ýaly. Bir gün nämä gideli-le? Bil Çamja nämesi bar-da jamisi. Şonuň aşagynda Yslam medeniýetler müzesi bar. Ýani o taýda-da gowy zatlar bar. Bir sapar gidip görüpdim. O taýyna bir otagy bar. Neme? Beýle şöhleli zatly gatowydyr yşyklandyrma sistemasy bilen gurlandylar. Ha bak bäriniň ysy başga. Üns berdiňmi? Topragyň ysy gelýär. Topragyň ysy.
Barda gaz işleri. Oý muňa gara. Ýene-de birini tapdylar.
Arheologlaryň işläp ýören wagtlaryny görkezýär. Şularym bar neme ýalatda daýhan ýaly bilýän. Ýöne bir zat ünsüp görýän näme üçin kelle ýokarda. Nähili?
Şeýle ýokarda kelle seret. Hawa. Meni özüm görkezip. Ah. Men yani Mirama var eken yerde. Arheologlaryň işleri. Zatlar.
Bärde bolsa nälet işleýändiklerini görkezýärler. Gaýalaryň zadyň ýyllara görä bölünişi. Şeýle ýazýar-a şu taýda reňkine görä haýsy nämediligi. Indi muny elläp bolýamyka? Bolýar nädip?
Heýkeldir ýaly. Yzynda oturandyr aman. Ellemäne, Taýda otdan oturanlar. öň gijäleri pozdurarlar diýip-de. Hawa. Bir sany.
Häzir ýene bir gapa girýäs. Indi bu gapyda näme bar? Aa.
Bu gapy meň gapym.

Bärde bolsa sen syrly bir zat bar etjek. Bärde o zat edip bolýa. Şey diýen o bir zat çykýa. Çykýa çykdy. Bakın.
Ha, tapmanym onu. Vay bu frekansın gabat gelmay şunu.

Biziň äramyzdan öň üçünji ýüzýyla, üçünji asyra degişli. Altyn. Nirden tapylanam belli däl. Izmir diýýärä. Hä, şunda ýazýar. Gaty täsin ýer bara. Ýani türkde ýaşaýanlaryň hemmesiniň ýani gelmegini maslahat beron. Dogry dälmi? Hä?
Türkde ýaşaýanlaryň hemmesiniň diýen gelip görmegini maslahat beros diýen. Ýok, man ýok, man. Hiç pikirlenmän gelmeli. Ýani kyn-da, ýani altmyş lira muze, muzeý kart alýaňyz, ýani muze kart.

Başym aýlanýa, başym aýlanýa, men durnyana başym aýlanýa. Indi aşak düşeli. Ondan soňra aşakda näme bar? Bägül çaşmaka.
Hawa, ýaňky ýerler bar. Indi bärde nädir? Ýenikapa gitjäs. O taýda-da bir agyz çörek iýip, indi bir agyz aý iýmeris-de, gowy gaýryldy göreriz. Gowy diýeris.

Vivaldi goýupdyrlar. Ee, men öçüreýin bari telefak geler bolmasa. Enanna, bugün nesip edenden bärdäki Samyldaky arheologiýa muzeýinem gezdik.
Gezelenjimiziň soňuna geldik. Hawa.
Ee, biziň-ä göwnümize hakykatdanam gatow ýarady. Siziňkä-de ýarandyr diýip umyt edýäs, dogry dämi? Hawa, hemmäňize-de maslahatym, hökman gelip görüň. Taryh hemişe-de adam üçin gerek, adam taryhyny bilmeli. Şonuň üçin maslahat berýäs, geliň, görüň, geziň, taryhy öwreniň. Hawa.
Ýani, ýaňky içerdäki kaýdany täzeden aýdaly. Ýani bärik gelmek üçin hiç hili ekgäde-de kyn zady ýok. Hawa.
Şu wada 60 lira bilemok. Siz bu videony göreňizde näçe lira boljakdygyny. Etmeli zadyňyz telefonuňyzda muzeý kart diýip bir programma bar. Şony alýaňyz. Ýa Türkde ýaşaýanlar, ýa Türkiýe geleniňizde zat edenler. Türk kimligi bar.
Hawa.
Bir-de ýene-de türk kimlik gerek oturum izni. Hawa.
Ondan soň o taýt maglumatlaryňyzy dolduryp 60 lirany hem töleýäňiz. Alýaňyz muzeý kart. Şo muzeý karty bir ýyllyk. Bir ýyllyk. Siz bir ýyllap şo muzeý karty bilen köp muzeýlere gidip bilýäňiz. Diňe bu muzeý däl, Stambulda ýa Stambuluň daşynda-da ep-esli muzeýler bar, şolara gidip gezibilýäňiz. Şo karty görkezip, altmyş lira hiç zadam däl. Şeýle
bir çilim çekmäýin.
Şeýle nimedeňde üç ýüz kyrk lira şu man. Şeýle girjek bolsaň, muzeý kartysyz.
Şoň üçip altmyş lirany çilime bereniňizden bilime beriň. Altmyş lira hakykatdan hem hiç zat däl-ä indi şu wagt neme-de indi näçe dollar bolýara? Iki dollar bolýa. Iki dollar bolýary. Ýani. Aa, iki dollar hiç zat däl. Ýa. Taryh üçin iki dollar. Ýagny başga bir dünýäden başga bir dünýä geçiş etýän.
Dogry. Hökman gelip görüň. Hawa.
Biziň hem görkezen zatlarymyz göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýäs. Hawa.
Hemmäňize köp minnetdar tomaşa edeniňiz üçin. Indiki wideoda görüşýänçäk. Sag boluň. Sag boluň.